Ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka mmagabo ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka mohlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba ebile ke rata gore le shere le di-video tša rena le batho ba e le gore la ba rata ke a tshepa gore tlo ipsena ka taba tše e le gore ke le tshwaretše tšona ke a leboga Guys, um, ke rata re dira reading ya rena ya this week, re bone gore na dilo tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le the sun, ke na le karata e rego mo go wena ya re Mount Meru, ye nngwe ya re abundant blessings. okay so ga ba bolela mangelo a gago a kere kore archangel wa tla mo go wena this week ke archangel uriel a kere o re beke ke beke e le gore ke beke ya lethabo ka ra bophelo ba gago ke beke ya success ka ra bophelo ba gago o ka kgwetša e le gore o bo o fila okare go na le dilo tše le gore di blokegile go na le di-blockages mo le mola go na le meleko ye le gore e fošitšwe mo go wena di-curses tše e le gore di dirilwe di-hexes tše e le gore di dirilwe godimo ga gago di dira ke um manaba a gago batho ba e le gore e ka ba batho ba go jelasa ba go jela mona a ba nyaka go bona wena o succeeda

ba e dira intentionally ba ba re ka something bohumi or something ba re ka bohumi ditšhelete a kere ba nyako ba very very successful ba nyaka go huma batho bake and then ba rekiša di-soul tša bona gore ba kgone go kry-a this success and then ge ba rekiša di-soul tša bona and then ba ba automatically ba ba initiated into

Sathane o fa lehumo lela, dimone o fa lehumo lela, and then wena wa fa demons tše we soul ya gago. And wa kgwetša e le gore ntho ela ga e diragale ka wena fela. Ntho ela e feletša e ba a curse e le gore e ya go affecta your coming generations. E ka affecta generations forever, forever, wa go ile. Akere? so gwa ba le ba le e leng gore motho wa gona ga a belegwe ka lapeng lewe le e le gore ba thakatha and then mara motho wa gona ke motho la o seke protect mo e leng gore yena wa šomišiwa everyday bošo yena a robetše ba tla baloyi di-evil spirits di atla ba tla ba tšea spirit sela sa gage ba ya ba bereka ka sona ba tšea spirit sa gage ba mo roma sepela kae kae o yo go loya sepela kae kae o yo go dira one two three because bona ga ba na maatla go tsena ka mowe kudu ge e le gore wena o na le spiritual gift a kere o na le badimo ba metsi o na le spiritual gift o na le badimo ba seprofeto o na le maatla a go tsena everywhere mo e le gore bona ba palela ko tsena ke nto le gore ba tlo kgotsa le ba šomiša wena o mongwe a na spiritual gift a kere mara ke nto le gore ba romela yena goreng ge e le gore ka lapeng le la ba mo romelang ka gona go thekgilwe go protected ge e le gore ba thekgile in such a way e le gore moloi o swantse a tshwarege go yo tsena wena wena ya ba wena o tshwaregang batho sa se ba tswa ba re wena wa lawyer mo le le gore wena o dirang o romilwe okay so ke ntwa go bontšha gore re le batho we need to protect ourselves a re ke protect fela gore ba seke ba re lawyer re ke protect gape le gore ba seke ba re šomiša bošego ye ke ntwa botlhokwa ba seke ba re šomiša bošego o se ka tla re o ile kae kae o ile consulta ge ba checka ditaoleng tša bona ba ka seprofeto sa bona ba bona o ka re wena ke wena o loyana o be careful okay

ba bušetse batho ba bangwe dilo tše dimpe re na le batho ba mohuto one owe motho e leng gore motlho ngwe mafelelong ebile dilo tše di ka mo controla in such way mo e leng gore ba ka ba re wena ba re sepela kae kae o dira motho la one two three a ka e dira ntho ya gone ke motho e le gore o ba controlled ge e dimone le ka re sepela o bolaya moketekete ke nnete o senyaka setlhare goba whatever ka e nyakang ya go bolaya mothola ke motho wa ba controlled so mo ke mangwele a gago ba botsa gore ba tlo romela kganya a kere a light a kere letšatši ba tlo romela letšatši le e le gore le tla ba le tletše ka kganya e ntšhi kganya e leng gore go tsoga forogo o yema kwantle o lebelela letšatši le la le tlhaba mola o lebeletše matlhasedi a lona ge mahlasedi a la letšatši lela ga ga e tla mo mo go wena connecta le wena a connecta le spirit sa a connecta le soul ya gago automatically a cleansa meleko yela a ntšha lefifi lela a cleansa di-oras tša gago akere ke mo e leng gore o tlo kgona go difita manaba a gago this week mme ebile o ka ba wa ba bona mo ditorong ba bantšhi akere and then ebile yona kganya yeo ya go tswa from the sun e tliša le success mo e le gore dilo tše di bego di bolokegile o ka bona dilo di blokologa mo e leng gore motlho mongwe e ka tsamaišana le tšhelete wa ba le tšhelete le gore wa e kry-a mo e kry-ang gona mabaka ao a ditšhelete a sepela gabotse this week goba this month dilo tšao tša bophelo di sepela gabotse this month o thabile this month le ka gae relationship e sepela gabotse a gona dikgagano nto ngwe le ngwe e sepela gabotse okay so ge ba bolela ba re um o, o, o kore whatever e ka, e ka tla mo go wena o seke wa inyatša a kere di-blessings tsa rena di ka se lekane o mongwe a ka kry-a something mmereko maybe na, na, na, na nyaka mmereko a sa bereke a kry-a mmereko wa bona re ke, ke blessing e kgolo mara motho wa gona a ka no nyatša blessing ya ka enge ko nyatša salary yela mara go kare go kry-a mmereko owe le ge salary ya gona e ka sebe enough ya ba e nnyane wa kgotsa gore a e nape e kgona go phetha dinyakwa tša gago ke potsa gore it's better than nothing because some of the things o tla kgona go di dira tšeo bo go palelwa ke go di dira o ka sae wa kgopela batho nthušeng ka tšhelete eng eng o tla kgona go itirela dilo tša gago wa tsa gore go le kara mošomoe o tšwela pele ka go ba botlhale o tšwela pele ka go protecta O protecta mošomo wa gago, o tšwela pele ka go applya o mokaone e le gore o ka ba le tšhelete e ntši. Goba mohlomongwe o le ka mo gare ga mošomo wa gago o ntše o šoma ka thata, di-managers tša gago ba ba impress ka wena and then ba kgona go le ge nako e ntše ya ba kgona go fa promotion, ba kgona go, go adjusta salary ya gago. Ke gore ba ra gore accepta the little things that di ka tla mo go wena akere o mongwe di-blessings tša e tlo ba tše dintši o mo blessing tša tla ba tše dinyane mara di accepte di acknowledge and then o showe gratitude o leboge ge mangelo a gago ba ka re ba go fa dimpho wena wa se leboge ba tla stopa go fa because wena o greedy ga o kgone go leboga okay ba dilo tša tlo sepela gabotse bekeki a kere se ba se nyakago ba re leboga leboga ke nto kgolo leboga modimo ka salary ya gago ye o e kry-ang every month le e le gore e sa le same salary a se ba fe increase mara every month e re go kry-a salary ya gago o lebogo modimo before ebile o ka e thatha goba o ka no e leboga before ebile o e kry-a tsa re today goba tomorrow salary ya ka ya tsena go tsamaya ka dikhuru o rapele o e leboge tšhelete owe ntho e tlo o thuša gore o kgone go e šomiša ka tsela maleba o seke wa e waster o seka e šomišitša dilo tša sebe botlhokwa ka metlha tšhelete ya gago o e šomišitše dilo tša botlhokwa ge e le gore e ka gare ga dikoloto and then wa e rapelela gore yona salary e kgone go o thuša gannyane gannyane o patela dikoloto tšela o tswe mo go tsona and then mola o tswile go tsona o di tswalele completely o tlogele go dira dikoloto ke some of the things tse e leng wena o tla ba o di rapelela o rapelela le business ya gago gore e kgone go grow okay karate e rego mo go wena ya re mount meru a kere ya re wena ya re when you struggle to make spiritual progress and reach higher levels of loving consciousness call for me ke setse ke boletše ka re um re mo ntweng ya semoya re mo ntweng ya semoya ntweng ya ntwa ya semoya spiritual attack spiritual war ga e mo lefaseng la rena fela rena re nana gore e mo fela re nana gore ai batho ba tlhokofetse ai spiritual war e fedile no it's not like that le gana ka mola in the spiritual realm go na le spiritual war se se serious because ka mola ke mo e leng gore le gona go na le good versus evil and yanong this time dilo tše di lwa spiritual gape ke di-spirit tše di-good le tše di-bad di lwa spiritually and then rena re leng mo ke lefatsheng la rena a kere and then eh, spiritual war goba spiritual attack se re affecta jwang se re affecta kwa kgotse le gore wena everyday go robala ga o rapele o no robala without thapelo and then namka then go ba le setse boletse ka bathakathe ba tla ba go attacka bošego ba šomiša spirit sa gago and then demons le tšona di kgona go tla goba other evil spirits a kere di kgona go tla ka lapeng la gago a kere lapa le protected lapa le cleans di kgona go tla ka lapeng la gago o thoma go ba le digateletše bošego sleeping paralysis o thoma go lora toro tša go tšhoša di-nightmares dilo tša ka mo lapeng di thoma go tlhakatlhakana o phela o kwatile o phela o nagana dilo tše di-bad tše le gore di a tlhaga ga o kgone go bona dilo tse di botse ga o kgone go appreciate ka monano wa ka metlha ke di-negative thoughts before ka tshwara ke boroko ke di-negative thoughts ke tsona e le gore di controla monano wa gago so ke ka mokgwa e leng gore spiritual attack se šoma ka gona ga e nape re lebelela di di di sleeping paralysis fela le di nightmares fela no re bela le di thoughts tsa rena di actions tsa rena ke eng dilo tse e le rena ra di dira re le batho dilo tse dimpe goba dilo tsa go gobatsa batho bangwe goba dilo tsa koša batho bangwe botlhoko That's a spiritual war as well because o kgotšele o dira ntho we mara go sasa o dutse o ete wa thoma wa ke tshola wa putše na mara why ke actile ka mokgole why did i do that why ke butše motho la mantšwa maso kore it's like o bo o robetše then kona o phafarega o phafarega kgotse le gore gape go so le so a o kgone go kušana why o dirile dilo tse di so it's like something was controlling you yes ke nnete ke

ka gae nako nngwe whatever e e šalang a e kgone go lasta the whole month ka gore tšhelete ile kae gona mola di-evil spirits di rileng wena jare tsa mo dira dikoloto kae kae kore ba nyako go bona wena o sokola o phela bophelo bola ba kore ba o bontšha gore wena you are being controlled so mangwele a gago ba re o na le maatla a go fenya all these things o na le maatla a o tloša tšona this negative thoughts o tliše di-positive thoughts in your life o na le maatla a o tliša lethabo ka rapholo ba gago go kwatile go balabala ka pelo goba o phela o balabala ka mehla ka molomo wa gago automatically energy ya gago e vibratela fase so mangele ao ba re go bona moya wa o le fase akere and then energy ya gago e vibratela mo fase akere and then o tlo ke cleansa and then o tlo ba bitša through dithapelo wa bolela le bona ba go thuše le bona gora gore that spiritual attack it is too much a ke re mo go wena ba kgone go thuša gore o kgone go fenya this o kgone go wina in the spiritual war Ya tšwela pele ya re, I will reverse the negative trend and guide you to the higher spiritual ground where you belong. Mangwele ao ba re ba tla go thuša, ba tla tla mo go wena ba koba these negative energies, this evil spirit. Ba tla tšwela pele ba go thuša, ba go guida gore na um o direng gore o kgone gore energy ya gago e vibrate on a higher level ga ba nyako bona energy vampires di saka energy ya gago because once fela di saka energy ya gago go ra gore um your energy e tlo thoma vibratela fase and then karta ya boraro ya re abundant blessings ba re wena ba re your concerns are felt in my heart any and all problems, the material and the spiritual, are within the realm of my interest and power to resolve. Be peaceful, my blessings are with you. So ba sa o botša gape gore yes o ka no ba o lla ka mabaka a ditšhelete di-relationship dikoloto eng ba re a se gore ga ba bone motlhong ba bangwe ebile ke malwetši motho ona phela ka go lwala a se gore a ba bone they can see what is happening in your life a kere whether ke a spiritual thing whether it's a material thing material thing ke dilo tša lefase le re le mo go lona dilo tše le gore di amana le ditšhelete jwalo le jwalo they can see all of those things a kere so ba se ba boletse gore um babitše bolela le mangwele a gago rapela bolela le modimo rapela a kere and then ba tla o thuša go tloša all those things ba na le di-powers tša go tloša mathata ka mokana ka ona and only if you believe go ka ro rapela kgotse le gore ga o rapele with faith then ke mathata go ka re o dira dilo tse le gore kore di sa di tliše kganya ka raphelo ba gago a kere o di fete manaba a gago a kgotse o na le di-doubts go o šomiša dilo tse nngwe goba ka ra thapelo o na le di-doubts goba wa rapela mara um monano wa gago o ga re o naganne ka something but mo q ka molomo o gare wa rapela but monaganong monano wa o somewhere o naganne something o naganne someone then lebala a kere se go ra gore go rapela rapela with faith go rapela make sure ya gore your space is cleansed your, your space is protected a gona any negative energies a gona um eh, di-energy tše e le gore o tla re go thoma gore wa rapela tša thoma go manipulator monano wa gago tša dira gore wena thoma o nagana ka bomangmang o nagana ka bomangmang all those things di tlo ba blocked a kere wa di-block wa dintšha ka ra monano wa gago wa rapela wa connecta le mangwele ya gago wa connecta le modimo wa bolela le bona and then ba tlo go thuša so mathisa o ka moka nona a tlo fela ba re o tla ba at peace o tla ba le thabo le lentšhi go tla ba le success ka rapholo ba gago le tšhelete e tla ba gona because they know gore re dula mo lefaseng la eh, la ditšhelete material world a kere lefatshe le le le rula ke tšhelete a kere so and then ba tla go thuša ka mokgwa ba ka go thušang ka gona ga ba nyake gore o be after material things but because bophelo ba mo ke tšhelete you can't survive without tšhelete ba tla go fa yona tšhelete gore o kgone go surviva okay guys um reading ya rena already ke telele ke be ke se nyaka gore ke dire video e telele so re tlo e fetša gona mo ke today and tomorrow ke tla uploada another video ke a leboga